Ria tunah chuan kan hun ngeitu duh sawm tawh ang.
Aw le hei zaninah hun tha lalpan min vuasawi sak leh a, a lawmawm ka ti khawp mai a. Mihring hian ngaiha neih theia thil reng reng hi Cancer Hospital ah Silchar ah ka pi zawn nu kan awmpui a, chuta ka rilru khawih em em chu. A building in kha lian khawp mai a, kan kal ngai lo vak eni phe chu bo thei a ni. Chhawng tam tak a ni a. Cancer natna vei. Khum zawng zawng kha a awl awm miah lovin an khat vek a. A then chu ke cancer te nia, a then chu hrok cancer te nia, ka chhung cancer te, a then chu ruh cancer te nia. An laiah te then chu verh khua a kut zung ka hmu a, vainu pakhat phei chuti hian a saree khan khuh seng si lo va, kan bul taka awm phei chu ru kan sar ania thin kan sar niin ka hria a, ka hriat dan chuan a na rawn chhuak a, na ti lutuk a, A na rawn chhuah chang kha chuan a chhawkna eng ang pawh khan a chhawk zo si lo va, a mutna khum an sawi che tak tak mai chu. Ka lo va han vannei em kei hi. Zanina hetiang hun tha ka la chang pha hi in hma chu sawi theihna hun tha te, Lalpa rawngbawltu a lalpan min ruat ve te hi Ka lawm hlia hliah. Rawngbawlnah hian ka vui lo reng reng a, Pathian tan hian ka la inpe lo a ni tih hi vawiina ka tawng tan hian a ni fo a ni. Unaute u, kan dam chhung tawi teah hian tu tan nge i nun dawn? Midang tan. Thlarau bawng siam khawmna turin i duh ve dawn awm ni tih hi vawiina kan thu chah, zanin kan thu chah ngaithla turin chumi rilru puiin ka sawm che a ni. Zanina kan thupui tur chu kum thar dalial pawl kan bial inkhawmpui kan thupui tur, A rawttu pawh ka ni nghe nghe a, Janina ka sawi dawn a, enga ti nge khawmpui tura cake ka che te pawh min ti mai thei a, mahse ka la duh thaw em mai a, khawmpuina sawi pawh ka khek phal lo a ni, sawi vek mai hi ka duh a, chuvang chuan kan thupui tura ka than chu rawngbawlna a har tharin. Kan thupui tur a ni. Zaninah Pathian thu lo ngai thla ang. Chanchin tha Marka ziak, bung sawm leh paruk chang sawm panga kan chhiar ang e. Tin a hnenah khawvel zawng zawng a kal ula Thil siam zawng zawng hnenah chuan chanchin tha hril rawh u. Korin pakhat a bung kua chang sawm parukah chanchin tha hril mah ila chhuan tur reng reng ka nei si lo tih mak mawh ka chunga innghat a ni si a. Chanchintha thil suh ila ka chung a pik dawn si a, Pathianin thu kan chhiar teh, kan zatan mal min sawm sak rawh se. Amen.
Pathian hnenah tawi takin kan ṭangṭai ang e. Pang che, i thuchah kan ngaihtlak tur te kan zatan lalpa Thlarau lam hmasawn a ni thei turin mal min suam sak la. He kan inkhawm chhung zawnga i Thlarau Thianghlimah min chenchilh tlat tur cheiin i khawngawihna Isua hmingin kan dil e. Amen.
Amen.
Zanina kan thupui tur ka sawi tawh ang khan rawngbawlna ah hartharin tih kan thupui tur a ni. Nikhat chu. DL Moody hian Chicago kawtthlerah a va velnaah chuan mi pakhat a tawk hlauh mai a. Chupa hnenah chuan, Thiana, Kristian i ni tawh em? tiin a zawt chauh mai a ni. Thuhril tu lar tak Moody-a hi. Tichuan chupa chuan a hnathawk laite pawh leh a thinrim deuh chung hian, I hna ka thawk rawh, A ti a ni. Dear Modi chuan hei hi ka hna chu a ni tiin a chhang a ni. Testimony volume paruk na phek sawmli leh paku ah chuan Krista chhanchhuah tawh reng reng chu boral te changdam tura amah hminga thawk turin ko an ni. Vawilah hian Isua Krista min chhandam tawh a, boral te zawng tura amah hminga thawk chhuak turin nang leh kei hi Lalpan min ko a ni tih hi kan hriat hma tam tak a bawk pawimawh tak em! Mithin mithin tan tho tur a awm, thu tak ringtu apiang chuan a ti, Kei hete hi ka awm e an ti tur a ni i hmak mai ni. Pathian thu tak ringtu apiang chuan. Kei heta hi ka awm e Lalpa an ti tur a ni tih testimony volume phek parukna volume parukna phek sawm li leh pakuah chuan ziaktu ropui tak Bonhoeffer-a chuan ti hian a lo ziak a, Kohhran hian chanchin thlahhrilhna hna a thawh chiah hian, Kohhran a vuah tlak a ni tih. He mission kan tih leh Kristian kohhran kan tih hi eng nge a tum ber kan tih chuan chanchin tha thlarau bo te sengkhawm hi a tum a ni. Zaninah hian kan kohhran lawina theuh hi thlarau bo kan vei em? Mi dang veina kan nei em? Le zei nanah hian vawikha tal thlarau bo i thenawm pa avangin chawi i ei thei lovin i awm ve tawh em? Vawikha tal hmu thei lovin i awm ve tawh em? Thudik a hmuh theihna turin tiin vawikha tal i nun kha a danglam a hrehawm ve hlet tawh em? Nge thenawm pai tha maw kan in phek en mai mai dawn le unaute u kan kohhran tih Lalpan min din chhan hi a danglam a ni tih hi kan hriat a pawimawh khawp mai. India ramah hian tawng chi hrang hrang sangkhat zaruk leh sawmnga leh pakhat a awm a, chuang a awm a. Mipui tluk leh ding awn chuang an awm bawk a, Kristian thi zaah chu point hri par sen vel kan awm a ni. Tichuan Mizoramah hian Adventist hi a vel zel ka sawi ang a, chiah chiah kha chu ka sawi sual takin Mizoramah hian Adventist member hi singtih bawr vel, Kan en aw tawh lo Pastor. Aw, chutiang vel chauh kan la ni. Mizoram population hi mingzah nge nuai sawm pakhat chuang rawlah pawh kan nge tawh a. Naupang te nen phei chuan kan tamawm hle mai. Chutiang karah chuan mi sing hnih vel Adventist kan ni. Unaute u lo chhinchhiah kauh kauh teh u. Tichuan Sawmzim zel ila kan khawruh lian bial chhungah hian kan circle ah hian kohhran awmna hrang hrang kan tar chhuak zawng zur chu rang a, mihring awm zat te hi a chiah chiah chu ka sawi thei lo vang a, a velah kan la thuak thuak a, khawruh lianah hian. Population, mi, mihring awm zata, khawchhung mihring hrim hrim awm zata khan mi sangthum bawr vel an nia. Tichuan Adventist Gohran hi mi samriat leh panga pasarih vel kan ni. Khaw-ru lian ho khan i ngaithla tir aw. Lailakah khuan mihring sangkhat bawr vel an awm a, Adventist member pahnih kan ni. He thu ka boss ahin ka hnuk a ut lek lek a, ka taksa i sem ral theih vek ni se Lalpa. Ka ui lo a ni ka tih leh ka rilru min khawih lutuk a ni. Tichuan kan sawi zel khan puiah hian mihring sanghnih bawr vel kan cheng a, member chu sawmhnih pathum vel kan awm a. Pelawnah kan kal zel anga sanghnih bawr vel mihring kan cheng leh a. Pelawn kha member. Sawmli bawr vel te rawh kan neih. Sawmli panga vel nem. Aw sawmli. Aw sawmli bawr vel kan nei ni. Tichuan Sawlen kan kal leh a, mi mihring sang hnih bawr vel chengna ah khan engzange kan nei rin?

Sailu ta kan kal leh ang, mihring zanga bawr vel awmah khan engzah vel nge pu dah ding? Pariat. Pariat. Ratu a kan kal leh ang, mihring sang hnih vel awmah khan engzah nge pu hma? Sawmhnih pali. Sawmhnih leh pali, sang hnih atanga sawmhnih pali. Sakawr daiah khan mi sang thum vel kan awm a, pi Zomi nge kan la zawk teng engzah nge kan awm? Vai thera kal leh ila, mihring sang hnih zanga sang hnih tha kan awm a, mi engzai kan neih le nawngte kan zawh tawh tiang.
Pahnih,
Rami chu a ni tho a, pathum pawn kan chhiat lek lek thei a, zan ve ber ni meng em? Kan kal zel ang, kan dinhmun kan en dawn. Ching hmunah mihring sangkhat vel an cheng a, Kohhran member sawmthum leh pahnih vel kan awm a ni. Zo hmunah mi sangkhat zanga vel mihring an cheng a, sangkhat vel kan awm lo reng reng, pathum che kan hmu. Zo khawthianga mi zali sawmnga vel an cheng a, sawmhnih pasarih vel kan bial chung an awm a. Vanbawnga mi sang hnih bawr vel ka zawt a, an in phone laiin ka an zawt vel a, ai chuan tlem mai theih a vel ka an sawi nge. Mi sawm pathum Sabha Sul member kan awm a ni. Suang pui lawn ah mi sang hnih bawr vel kan nen nge pu ram eng? Mihring hi naupang te nen
eng zang ek?
Kawnghren member kan awm le?
Sawmli bawr vel maw? I hriatchian viau ngai ni chu. I hriatchian loh chuan a dik lo. I bai hak viau ngai chu chu i mawhphurh na a ni. Sawmli bawr vel tih kha ko hran hruaitu kan nih chuan kan hre hle tur a ni. Kan pung leh pung lo pawhin kan hre hle tur a ni.

U Laute U a vai ṭaṭawl pawh hi mi zahnih sawmthum vel kan bial an awm a. Tichuan kan luh lohna Adventist Kohhran la awm lohna kan sawi leh zawr zawr ang e. Kohhran awm lohna khua ka sawi bakin hlian chin rawn bel tha dawn nia aw. Tin rilruah chhinchhiah reng rawh u. Phai lenga an awm lova. An awm a nih chuan awm in ti mai ang. Kep rana an awm lova. Kan bial chhung New ver vek an awm lo a kan bial chhung Thing sat an awm lo a kan bial chhung bawk Khaw puar an awm lo a kan bial chhung bawk Khaw dung sei an awm lo a Mauchar ah Lung sum ah Palsang ah Upper Sakawrdai ah Damdiai ah Chhanchhuana ah Sunhnuchhip ah Phaileng ah Lamher ah Zawng in an awm dawn emaw ka ti a, ka la ziak ngam lo a, vawiinah ka fir lap cheuh a, an awm lo. Vawiinah hian unaute u rilru, he revival atang hian rilru siamtha lam u khai, mihring mihrinna tak pawn a tlawm ngaihthlak a ni tiro, Pathian thu lo zawng tak pawn a tlawm ngaihthlak a ni. Mahnia Inkhawm tur mi pakhat ka phur ve rawk a, ka ti sual nge ka ti fuh nge pawh ka hre lo a, Sakawrdai ICI tlangval ve deuh, bengvar tawng duh ve deuh hi nge chu tin? Kohhran hna tlang kan nei dawn a, sawtah pawh biahlun te ram lama Sunday niin polite takin kan phur ve a, nakinah Bible study te pek theih tak reu reuin ka ti ka rilru chuan ka hrilh chuang lo a, Rawn chhung ve teh ka ti chuan tira khawm tur ni bawk a, Pu! min ti. Hei a, enge ni ta ka ti? A reng reng a, aw, sakawrdaih hian Adventist member hi engzah nge ni? Min han ti mai chuh. Hmanhmawh tak chuan ka chhang lo a ni. Ka rilru khawih lutuka mi sawmhnih vel kan tia. Ani le, nangni engzah nge ni?

Tu vang nge ni ang? Kei ni ho a ni dawn lawm ni? Nang leh kei thu dik hria hian kan buan lo chuan tuin nge hre teh lul ang le? U naute u, han in ngaihtuah vang vang teh u. I thut a i ngawih mai mai khan maw hun a liam zel a, mual an liam zel a, thu dik hre loh mi tam tak an liam zel asin meeting tan a chanchin tha a thu dik. Khawvel zawng zawngah kal ula, hnam tina mite zirtirah siam rawh u. Pathian thupek te zirtir turin Lalpan mawhphurhna min pe a, rawngbawlna hi ka chungawm ti mak maw ni? kan ti dawn lawm ni. Aw hotuten lo ti teh a tawng teh lo ka kal teh ti ringawt a kal hi a tawk lo va, a thlahlawh lak nan ringawt te rawngbawl tu nih hi tawk lo a, rawngbawl tu te pawh kan in en fiah ngai eng ang takin nge ka rilru hian thahnem a ngaih a, awm him that duh na ringawt a rawngbawl tu ka nih chuan Lalpan min la hnuk thla tho tho dawn, thlarau hmangaihna tak Taka a rau zur a uai hi ngai ni, a rau bo zur a uai hi a ngai ni. Kan in ngaihtuah chian a van pawimawh tak em. Mitin tana chanchin tha ni si i a khua ah la luh lohna pawh i kan ngah em em mai te hi maw? Unaute-u kan ngaihtuah chhin a pawimawh a ni. America rama World Trade Center hel hoin an sut chhiat kha reilote chhungin khawvelin minute tlemte chungin a hria a ni tiro. Chutiang bawk chuan Saddam Hussein-a an man kha An thah kha khawvel in reilo te chhung in a hria ni turo. Kan Zoram ngeia pawh chutiang bawk chuan thil thleng mak tak tak a awm a, mahse Zoram reilo te a puang sual case te emaw eng eng emaw a hria chhuak nghal a ni turo. Engatinge ni ang a hria chhuah nghal mai le? Mi in an sawi chhawng chak a ni. Vawiinah hian engatin e he chanchin ṭaa thudik hi kan bial chhungah ngei pawh hian luh lohna tam tak kan la neih a, kan kawm chhap, kan kawm thlang, kan khua mi te pawh hian a la hriat loh le. Nang leh kei a hretu hi kan ngawih vang a ni lo maw? Nang leh kei a hretu hi kan hrilh loh vang a ni. Tunge kan mawhpuh dawn? Mawhpuh tur kan nei lo maithei ni Pathian hmaah hian engatinge i hrilh loh? Min ti se, Ka hman lo a, ka hlongthlawh ngai a, a, ka huansam ngai a, a lo ka nehkhu ta leipuih a hnim lutuk a, a, engemaw kha chhuan lam kha Lalpa bulah sawi ta la i sawi ngam angem? Chhuan lamah I ngai ang em tih kha nang leh nang han in zawt ang che. Engtin nge ziaktu chuan tih? Review in har a la chuan August ni sawmhnih pathum sang khat zarial leh sawmrial leh pakhat ah chuan tih hian a sawi a, Kristian kan nih ang a kan tih tur thlarau bohruaina hna hi hmun sawmhnih a hmun khat pawh kan la thawk lo a ni tih. Rawng ka bo ne kan han tih te chu a nep lutuk. Kan lam tiang mawi lo tur ka ngai lo. Pastor Thangngur an sawi a ka hmu lo a, an sawi ka hriat hian an sawi ve tel. Biala fanga an nu in chawchhum tur pawh nei tawh lova, hak tur pawh an nei lo tu in chhuang chauh a, Lalpan a ngaihtuah mai ang a ti. U Naute u, thu dik lo zawk engte mahna chutiang an ngam a nih chuan thu dik lo zawk thei dar te pawh ila chutiang a ah buhfai chhung tur nei lo khawpa rawng an han baw nih chuan kei ni tei tunah pawh hi hemi ka inbuatsaih lai hian nangni chu thu hran ka tlin loh zia ka inpek tawk loh zia Lalpa ah hian ka lo va han inpe lo eih eih mange aw tih hi ka ngaihtuah a. A sawi pawh hi ka zak let let a hreawm ka ti a, aw naute u, Pathian tan kan inpe ve kan tih hi kan inpekna hi nep lutuk, hmun sawmhnia hmun khat pawh a rabo senkhawmna hi kan thawk lo a ni tiin ka rin ngaihtuah a van pawimawh tak em. Missionary ropui tak Hudson Taylor chanchin kan sawi duh a, ka rilru khawih khawp mai a, Chu chuan missionary a nia rawngbawl tu ropui tak Pathian ni hman tak a ni. Chu pa chuan China rama rawngbawl harsatnaah hian rawng a bawl a. Chutah chuan a rawngbawlnaah chuan mi pakhat Buddhist an hotupa a rawn piang thar hlo mai a lawm em em a chhan dam hlimna a chang a, mahse missionary pa hnenah chuan chu Buddhist piangthar pa chuan zawhna chhan har tak pawimawh tak si a zawt a ni. Engati nge ka pu, hei ai a hma in rawn kal loh, he ka chanang thu dik hi he thu ang hi ka pa khan kum sawmhnih chuang a lo zawng tawh a, Mahse he thudik hmu hman lo hian a boral a sin, eng a ti nge? Kha ai hei ai hmain rawn kal loh tiin a zawt a ni. Unaute u, he zawhna in ang le kei hian kan la chhang ve ngei ang, engtin nge i chhan ang le? He zawhna i vawiin ai hian min zawt a ni tro, kan velah bu min tam tak hril lo, kawng dik hre lo an tam a ni tro, an hre duh lo a kan tih hliam ringawt. An ngai ta duh lova kan ti liam ringawt veina thinlung rum khawpa veina kan nei lo. Hrehawm kan chawbar te pawh ngaihzawng kan han nei tilo keipawh ka nei ve alawm. Ka han vei tak tak chu maw? Chu chu ri nianga kan tia mi zawng ta hmeichhia dah chung pawn ri nianga. Chaw khan an beng hlawm pawt, an lut thei lo lai emaw ding puii a tang a hriam khi thil tih deuh te i ngai emaw ka han vei tak tak chu maw a hriawm kan vei lut tuk a a hmeichhe tawngri piang mai kha kan star te kha maw kan tia mipa tawngri deuh apiang mai te kha a ang riau mai a a ang deuh lek hnung lam pang atang kan han hmu te pawh hi a ang kan ti duh khawp mai te lo kan han vei tak tak chu kan hmu sual rem rum mai ni.

A pui ngei ngei che. Lalpan ra a hmuh tir ngei ngei che tih hi Zanina hian ka sawi dun e. Unaute u, he revival atang hian inhlan phar mai lo, a chhuak a ka hreh leh mai lo in thlarau bo chengkhawmnaih hian haw u, i thawk tlang ang u, i vei tlang ang u. Lalpan khaw ruhlian sarkul thar min peng a, Kohhran te kan din ngei ngei ang, chutiang kan vei chuan tih hi. Ka ring tlat a ni. Zenenah hian kan ngaihtuah pawimawh khawp mai. Zawhna chhan har tak tur kan la chhang dawn si a ti rau. Kristian rawngbawlna phek sawm pakhatnaah chuan engtin nge lo sawi? Miin a a ngaithah vaih chuan Krista thih chhan mi tute emaw chuan chatuan nunna an hlauh dawn tihna a ni. Nang leh keiin kan inthla dah a. Kan ngaihpha a ni vaih chuan chatuan nunna chang tur Isua'n an tana a tlangte a mi leh sa ten nunna an la chang dawn a ni. Pathian hma bulahin enge kan sawi ang te rawh, unaute u. Kan ngaihpha kan inthlah dah vaih chuan a pawi dawn lutuk a ni tih hi kan ngaihtuah a van ngai tak em. Vaitha chu Bengali tiin la kan unau. Ka zinna ah NC Hills lam panga ka awm a, Mualtluang an mizu dah a, chutah chuan thil a tifai a, ka bulah thu ve reng bawk si a, Hindi ka thiam bawk si lo, Vaiṭawng ka thiam bawk si lo. Mahse ka rilru a lo lang chu he nu hi tuna ka hrilh loh chuan, Tun huna ka hrilh lo a nih chuan Lalpan thisen mawi ka chungah a phut phei tlat mai. Ka i hmu leh tawh lo bawk ang a, tuna ka hrilh tawk chuan ka bulah a thu reng a, Pathian thu ka hrilh lo chuan kan tih ka vai to thiam kan sawm khawm tan awm le. Babi kan tih ka u nupui ni teuh teuh lo kha Babi kan tih. Yaya ti ve tho.

Sabat, Saturday he Christian mahut Christian khara phe Seventh Day Adventist a tha he a har ka ti si ka ka te ka kham a maw mahse ka phil lo ani chuan thu ti ka hre dawn si lo ka ti a bu ve hlat hlat mai a Daru Pita e A sual pi ta e a kha kha ta e kan ti tin tel maw zun ila a tiang khan Kristian tam tak chu i an ti a ka tiang khan mahse seven day kohhran chuan an ti ve ngai lo ni kan ti chu aw hindi tawng thiam deuh lah ka hrilh chak lutuk ka hrilh lo a nih chuan a boral dawn a. Tun hi ka hrilh lo che eng tikah nge ka hmuh leng kha vainu kha ka thinlungah min deng chu mawle. Unaute u, vainai hian nang leh keiin tawng kan thiam turo, kan tawng thei ni lawm ni? Mizoram ngeia kan awm a, kan unaute chipui ngeia kan awm a tiro, kan duh tawkin Bible kan leh kan chhiar thiam a tiro. Enga tinge i hrilh lo? Ngatge kan hrilh lo ang? I hrilh dawn lawm ni? I thiam emaw thiam lo emaw? I hrilh dawn lawm ni? Ka challenge duh cheu ni? Kan hrilh dawn lawm ni? Lalpan hun tha min pe lai hian kan hrilh dawn lawm ni tih hi kan in enchian a van pawimawh tak em? Thufing Tebung Sawmhnih leh Pali Chang Sawm pakhatah chuan thi tura an hruaite chu chhan chhuak thuai la. Tha mai tu te chu chhan chhuak thuai rawh, ngai teh hei chu ka hre lo i tih mai chuan thinlung buk tu hma ah in tin nge tih chuan ngaihtuah a la ni dawn a ti. Isua Krista hma ah hian i hrilh lo va, i chhan chhuah lo va. I ngawih mai mai nih chuan Lalpa hma ah ngaihtuah na ni dawn. Isua Krista hma bulah ngaihtuah na ni tho tho dawn. Unau i la inchhir ngei ngei dawn a ni. Johana chuan engtin nge ti? Chhun a nih lai hian mitirtu hna kan thawk dawn lawm ni? Zan a nih dawn hi ti. Isua Krista lo kal hnai tawh takah hian nang leh kei hian tuna chhun hun tha tlem kan neih lai hian Isua Krista hna Thlarau ho seng khawm na hi kan hrilh dawn awm ni. Engtiang heti zo zai hian mi pakhat theuh bula han hrilh tai lutuk lo, kan rawngbâwl a engang nge chi kan tuh dawn? Kan hrilh ve thin lawm ni.

Bawipa chu Bible study ka pe a, ka lawmzia han sawi ka duh a. Bible study ka pe a, Pastor Sabat panga rawn kal a, hei study ka pe a ka ti a, a ni maw? Ka rawn kal remchang lai ni bawk a, Aah, baptisma chante'n duh tawh mai lo maw? ka ti. Ka va zawt a ni aw ka ti.

A ko chhia i duh mai in duh mai lo min chhung pawh hian an ti chan duh e han ti chu ka lawm lutuk khan in an hale lui kha ka ti dawn maw ka ti mahse em em a a zan hak deuh ka ti chiah ka lawm lutuk ka haw lam chu a tlan in ka tlan haw a ni aii pastor a duh a duh a duh ka han ti a ka lawm lutuk kha u naute u a hlim awm a nia ka scooty ai pawh hian ka duh zawk chu chu. Thlarau ho pakhat nen in hnem rawh i duai min ti se ai ka tih ka ring lo tawp mai la. Thlarau bo Lalpa mula bulah ro ka khawl a ni, ro kan khawl a ni. Cross bulah in dim nge tih lah khan Garam huanga kan hruaite chu kan lal lukhum timawitute ni dawn a ni. Zeli'n an thlarau bu pakhat tal pakhat tal hi Pu Zaite tawngkam kan haw tiang. Pakhat tal pahnih i theilo ni pakhat tal hi i sual thlu ve dawnlawm ni. Kan kawmchhak pa chu kan target ve tiang. Kan kawmthang pa chu a tan ka tawng try anga an hna ka peng a. Ka thil nei ka peng a, ka tanpui ang a. Goal in siam rawh, goal in siam ang u, tun revival tangin a tan tawng tai la, phat chhuah la, Bible study i pe thiam lo a nih pawn rawng ball tu te hrilh rawh, kan rawn kal nghal ang. Chutiang a Bible study pekna tur kawng i siam a, i sia la, i sa a nih chuan Lalpan i thinlung a hria a, a pui ngei ngei ang che. Nge zanah hian duhtawk movie he recap kan en a, en char che en char char a a duhtawk tua chhing leh bal zingah tho leh a tuhlawh ta thiam lo ka vur a lova kal leh mai chutiang ringawta hun kan hman chuan unaute aw kan her lian dawn chutiang ringawt lo deuh chuan hun hi ti danglam ang u khai lalpa hna hi thawk ang u khai. Kan ngaithla ta tlo, kan bial hna thaw kan ngaih zia, luhlona kan ngah zia, nang leh kei in kan thaw lo chuan tuin nge min thaw khalh ang? Dingpui, UPC ho in an mi a rinawm vak lo ni tlo, Kohhran dang chuan a rinawm lo a ni. Tu kutah nge a dah le chu hna chu? Tu kutah nge a dah le? Nangma kutah khan sin a dah. Isuan, Hrilh turin min ti sin kan ngaihtuah chin a van pawimawh tak em? Luka bungsam chang hnih ah chuan buhseng tur a awmseng khawmtu an tlem si a ti. Buhseng tur tam tak a awm a, mahse thawktu an tlem si a ti. Historical Ah khan phek zahnih leh sawmkua leh pakhatnaah chuan he nunna tui lo chik chhuak hi midang te hnenah theih tawp chu a i sem darh lo a ni chuan Pathian hmaah thiam i chang lovang. Tlek tlek mai a tro. Chanchin tha Pathian thu dik hi mi te hma kan hril lo a nih chuan mi te kan hrilh ve lo a nih chuan Pathian hma thiam chang kan tum ngai dawn lo nia chang lo tur sa i ni min ti unau. He revival hi i revival satliah lo deuh in haw teh ang u khai.
Revival e an revival atlangin mite pawh han hmu ve se tu ro, kan nu leh pa te pawh an hmu ve se tu ro. Bible te chhiar taih mai la, kawm taih mai la, thlarau bo veina nen han thawk ve la tu ro. Engatinge ka ngaihtuah thin? Revival ni si hi engatinge min an kal chak tak lo le aw, a revival te hi kan phur chhuak lo a ni tu ro. Aw revival ang takin an hawi ang chuan ek mai a chuang pawhin awn revival kha maw an dang asin an rawn haw a ka fa te hi ni dang a tho har em em mai ten tho tho zing an tho hmun an phian fai sawp sawp mai a mu rei em em kha nga ti nge chhuat loh te a naw ta a nu leh pa te pawh hian he revival hi hmu tur asin kan in ngaihtuah chian a van pawimawh tak em Luka kawng Sawm panga chang sarih kan chhiar a ni. Mi fel sawm kua leh pakua sim chuan tur nei lo ai chuan pakhat sim chungah hian van ami kan pa khi a lawm a sin. Unaute u, a ril a ni tawh rawh. Isua hian thlarau bo hi a lo van vei em em, mi fel te kha a vei lo a ni lo. Aw misual hi ka ven ni, misual hi thlarau bo hi sengkhawm rawh min ti ni, min vei dik rawh. Thlarau boral tur hi a vei a, nang leh kei hi min vei em em a, a boral tur kha a phal lo tawp a ni. Mahse maw i sualnung kalin a rawn thawk thei tawh si lo a, nang leh kei kutah hian chu chanvo chu dah a ni. Ti hian kan thu mai mai dawn em ni? Kan in ngaihtuah chian a van pawimawh tak em le chhuan lam a awm ka hria. Chhuan lam chu eng nge? Thusawi ka thiam lo va, chhungkhat pa ka ni a kan ti tiro. Mahse engtin nge luka zek bungruk chang sam thum pariat ah lo sawi? Pera u ti chuan pek in a awm ang. Thahnem ngai taka teh a, beng muk sawi muk liam zawih zawihin in mal chungah an peng che u ti. Pathian hi pekah a hneh ban theih lo va ni. Mahni. Daniel pawl kan bial kan committee chu Pu Sawmau pawhin kan han haw chu ka ṭa ti chhuak. Ka hnuk min ulh em em a ti ve ni. Mak ka ti khawp mai. Ka zawt miah lo. Enge a chhan an inti mual phawh na ni lo, kan bial vek an nia. Sum lam dinhmun kan harsa em em a. Thawktute hlawh tur tak ngial pawh nei lo ang dik hmun ang an awm a, tuna in balance si hnih vel chiah kan nei ni. Thawktute pahnih kan ruai ve a, missionary rawngbawltu kan ruai ve ti ro. An hlawh lak tur pawh i tunah hian a awm tawh lo ang a ni. Unaute u, nang leh kei hian kan che lo chu reng tin nge ni ang? Rawngbawlna tur kan langa ropui mai si a ti lo. Thlarau bo senkhawm tur hna hi la tam si a ti lo. Unaute u, zengin ain chona ka siam duh a, he Revival atang hei hleh kha ka rawn ziak a. Kei pawh Daniel Paul fawh lawmah hian. Cheng za thum pu huma kha a lo ni thin a, e kan hnawh tlem em mai, cheng za hnih velah min tlak sak teuh ka tia engmaw chen hnungah khan za thum chu kan thawh a, za hnih velah pi zo hming hian min ziak thla a. Mahse ka ngaihtuah Lalpa ram rawng bawnei pawimawh zia hian min deng a. Kan nikhat tha hi ka pe dawn a ni. Chen za thum zali vel kan hlawh a, nikhat tha hi ka pe dawn a ni. Ka hlawh atanga ka pek thei lo ni pawn tha khatah vawi khat chu mi loah hlo tho pawn ka inhlawh mai tur a ni. Rawngbawltute Chanchin tha rawng bawltute chawmna tur chuan ti hi ka rilru nei. Kan nu pawh ka rawn buai chhe teh eih lo, ka tum tawp mai nei. Maw a pu rel, pu rel tawng kan pu rel pa ṭhek ṭhek khawp mai ka rawh ti ni chu. Chuvang chuan. Tun kum December atanga December kum khat chhung na nanna chu ni khat hlawh hla khata ni sawmhnih pariat awm angin chhut ila a tlem ber atangin ni li chawlh ni ni sela ni khat kha mithi leh thiat leh that ah lo hmang lo ni li pawh lo hmang lo pawh ni ila ni riat lo ral pawh ni sela ni sawmhnih hnathawh theihna hun lalpan min pe a hriselna Chutah chuan ni sawmhnia chuan ni khat chauh Lalpa rawngbawltute Lalpa ram thlarau bo sengkhawm nan unaute u i pe phal dawn lawm ni? Zanin an chona ka siam duh a, hei helai hian ka ziak a, kei pawh hian a hmasa berin ka la ang a, chhungkhata hnathawk thei nu leh pa, Sikul zirlaite chu an harsa a kan ti lo vang a, hming ka ziak a, kan khawhming kan ziak anga thla khata kan ngam zah kan ziak dawn a ni. Kei chu ni khat tha ka ngam a, ni khat tha ka ziak mai dawn a ni. Daniel Paul tirhkoh rawngbawltu chawmna turin khawnge Ka ti anga, mau sang an kal sat mai ang, ka inuh hlawh mai ang, chu chu challenge ka pe duh cheu a, mahse tih luihna tum an awm lo. Mahnia nu pakhat kan ring dawrah ka va leng an en in chu bang ar dah an ti, Mizo chuan hei tah dah mai mai lei in ania, an chaw biakna pawh thuk pathum an phun a, Pu Nghakte, min te ka rilru khawih lutuk. Enge ka ti? Tun tum beihrual budget hi kan inchhung kan pain cheng sin khat a inti a maa ti. E e e ka ti a, chawhmeh chhungtur pawn nei lo, buhfai pawn nei lo kan han en a bu tliang teh chauh neih a, i intiam hnem deuh lo maw ka ti a. Pu Nghakte, Chaw ei lo mahna Lalpa hna a kal theih chuan a pawi lo, engmah a pawi ka ti lo. Mahse kan tlim ve tep tawh sin tih a nil hlawh. Char char a chhung char char mai. Unaute u, mi ten chu tiang chuan rawn an bawl a, thu dik hre lo zawng mai chu tiang chuan rawn an bawl a ti ro. Nang leh kei hi Adventist te hi thil pek ah hian kan tuan fung kan rit em em a ni. Aisia e, kohhran te hi a tha zawng chuan en tawn ang u. Kar tin Nick a lalpa atan an dah tawp khu chim veng a mite pawh ka rawn kal dawn ta pawh an mah awn chiat tlup tlup a chhuna zanin an be a ni. Vawiinah hian kan in ngaihtuah chian a ngai ni chona ka siam duh a ni. Tun kum December atang hian na kum December thleng ka nikhat tha Daniel Paul tirhkoh chawm nan Ka ka intiam ve duh a ni. Engtin nge ka pek dawn chu ka hre lo, mahse Lalpa tan ka pe ve duh a ni. Kan ti thei ni chuan ban kan phar ang a, i ngam za chu nangmah intiam na za a ni a, ngaihtuah vang vang la, mahse tuna kan thaw ai a, tam tuna i thaw kha i ring tho ang, tuna i thaw kha cheng za thum a nih chuan zang ai lo tiam let chuan zanga khan i thaw hlen tawh mai dawn a ni. Tuna kan lo khawn thin lokal in kan lo khawn thin kha chu. A belh dawn tihna a nih chu. Chu chu ti thei kan awm a nih chuan van lo phar ula, keimah hian kan la hmasa ber ange, chaw kan ngei nih pawn pawi ka ti chuang lo. Pu Dadinga hian min siam sak zel a, rawngbawltu te pawh hma hruai ila, kan bialaiah hian rawngbawlna tur tam em em a ni. Tilo, kan bial in rawngbawlna tura to hi nang leh kei kan thaw chhuah lo chuan tunge phawk chu a ngung leh tilo. Rawngbawltu a chawl mai thei dinhmun an ding te chu a a tha nap thlak a tilo, tlaw mai thlak a ni tilo. Unaute u, i thinlung a harh ve lawm ni tilo. Rawngbawlna chawl ser engtin nge nih khaw luh loh kan va ngah tak em tilo. Hnathawk thei ho kha zirlai kha chu kan hrethiam ang. Nu leh pa hnathawk thei ho. Mahni a inhlawh ve thei ho kha kan thiam tiraw ti khan in inthiamna kha in hreng reng anga thla tir collector in in ngam zah tur kha i ngaihtuah vang vang a na ziak ro. Collector in a rawn collect anga ti khan in khawhming leh ngam zah kha ti khan in khuah theuh a kan report leh dawn a ni. Lalpa na hi thawh a tul a, Lalpa na hi a kal lo chuan engtin nge ni ang turo? Ka rawn ngaihtuah chhian a ngai ni. Rawngbawltu tunah hian kan bial hian kan pache em em mai a, rawngbawlh a ngai sia turo? Ka rawn ngaihtuah chhian a pawimawh khawp mai. Daniel pawh lai lo thawh thin a ni maithei, Chengza hnih nih chuan i ngam a nih chuan Chengza thuin tun thla atang chuan ka tan tawh ang. Kan tih te ni kha kan belh dawn a ni. Kan in ngaihtuah a pawimawh hle mai, a lo awm hle mai tawh. Mi pakhat tal in ka ti ka tawngtai Pathian hnenah, Lalpa, he thil hi ka ti dawn nge dawn lo ka ti, ka rilru a khawih khawp si ka ti dawn nge dawn lo ka ti. Mahse, Mi pakhat talin pe turin he lehkha hi ka tawngtai khum thlap a ni. Chuvang chu i chang rual ang u tiro, a lawmawm hle mai. Rawngbawl tur hi a tam sia, rawngbawltu kan mamawh ni tiro. Tunah te theih phei sia chuan kan bial hian rawngbawltu pathum pali ruai la, hemi tlang dungah te hian han daih belila tiro, helai tlang dungah pawh hei kan pahsawr cho hi awm a ni tiro. Aw Pathian, mi danga kan an thir chuan tro tha nem ngaihna ropui mai si a, kan mitpuii hi tla lo thei lo a ni tro. Unaute u, kan hna kan thawk a, lal hna i thawk ang u khai, lal hna thawk tur i lalpan a sawm che ni. Tuna la lo kan awm leh pawn kan rilru ta lo mah ni chuan hel a awm a, kan la dawn nia, lalpan. Rawngbawl turin min ko a, ho kan za hian a rawngbawl aiin har phar a mu. Kan har phar theuh phele turin Lalpa'n kan thuchah sawi tawi tete kan za tan man min sawmsak rawh se. Amen.